Jibda x-xahar ta' Novembru u mexxejna wkoll is-sija ftit tal-jemilu. Imxew ukoll ix-xogħlijiet f'Malta u Għawdex, fil-fatt ejja naraw x'ġara din il-ġimgħa. Se jsir pont fi Vjal l-Avjazzjoni l-ewwel wieħed tal-għamla tiegħu. U jitkompla x-xogħol fi Triq Bormla bejn Żabbar u Żejtun. U finalment nitkellmu fuq Triq Ħal Qormi bejn Ħal Qormi u Ħal Luqa. U dan li qed taraw warajja huwa disinn ta' pont li ħa jgħaqqad naħa ma' oħra fi Vjal l-Avjazzjoni. Das-sajf Jalla-Avjazzjoni fil-fatt sarulha x-xogħlijiet fuqha u twessgħet għal ħames korsiji għall-karozzi u hemm żewġ korsiji żgħar għar-roti. Issa li jonqos huwa li jinbena dal-bridge min-naħa l-oħra biex dak li jkun miexi jew inkella għaddej bir-rota jkun jista' jaqsam b'mod faċli min-naħa l-oħra. Il-pont ħa jieħu post il-Pelican Crossing li hemm bħalissa biex b'hekk ir-residenti ta' Ħal Luqa u l-Gudja jaqsmu b'mod sigur u faċli. Ħa jgħin ukoll lill-istudenti tal-ITS li qegħdin biss ftit passi 'l bogħod u anke lil dawk in-nies li ħa jkunu qed jimxu biex imorru lejn l-ajruport. U hemm ukoll ħafna u ħafna ħaddiema li jaħdmu fl-inħawi. Ix-xogħol tal-bini fuq dan il-pont ħa jibda fix-xhur li ġejjin. Il-pont ser ikollu disinn ġdid għal Malta b'żewġ rampi fit-tond, waħda kull ġenb. u b'żewġ liftijiet biex ikun aċċessibbli għal kulħadd. Se jgħaqqad ukoll dawn il-waqfiet tal-linja din in-naħa ma' dik ta' kontra tagħha n-naħa l-oħra biex b'hekk dak li jkun tkun iżjed faċli għalih biex jaqbad tal-linja. Infrastructure Malta qed tippjana pontijiet oħra bħal dawn f'lokalitajiet differenti. Ninsab bħalissa fi Triq Bormla, magħrufa aħjar jew iktar bħala t-Triq taċ-Ċawsli, li hija triq bejn Ħaż-Żabbar u ż-Żejtun. Tajjeb li ngħidu li d-triq qed terġa' tinbena mill-ġdid b'investiment ta' erba' miljun ewro. Fost l-affarijiet li se jsiru f'din it-triq huma waqfiet aktar sikuri għal min jivvjaġġa b'tal-linja kif ukoll korsija maqtugħa għaliha għal min ħa jkun qed jivvjaġġa bir-rota jew inkella bil-mixi. Bħalissa bħalma tistgħu taraw qed isir ix-xogħol ta' taħt il-livell tat-triq, bħal bini ta' pedamenti ta' taħt il-korsija tat-triq u anke ħa jgħaddu ovvjament is-servizzi mill-ġdid, elettriku, drenaġġi, dawl u anke telekomunikazzjoni ovvjament minn taħt it-triq. Qed issir ukoll sistema ta' kanel u ġibjuni biex it-triq ma tibqax tegħreq. Biex isiru x-xogħlijiet bħalissa hawn biss korsija waħda miftuħa li hija dik miż-Żejtun li tagħti għal Ħaż-Żabbar. Iżda jekk tixtiequ rotta alternattiva biex tkunu tistgħu tmorru minn Ħaż-Żabbar għaż-Żejtun, intkom tistgħu tgħaddu minn Triq Ħal Tarxien illi tranġat is-sajf li għadda. Triq Ħal Qormi ħa titwessaq għal erba' korsiji. Fil-fatt Infrastructure Malta diġà bdiet it-tħejjijiet tagħha biex kemm Triq Ħal Qormi kif ukoll Triq San Tumas jitwessgħu u minn żewġ korsiji jiġu b'erba' korsiji kif ukoll se jkun hemm korsija oħra għal dawk li huma roti. Dan it-titjib se jkompli jibni fuq dak li diġà inbena fi Triq l-Avjazzjoni kif rajna ftit qabel. Fil-fatt il-korsija l-ġdida f'din it-triq diġà qed tgħin biex nies li jkunu ġejjin minn naħiet tal-Gudja, Ħal Safi, Ħal Kirkop il dawk in-naħat tiffaċilitalhom ħajjithom biex jaslu fil-parti ċentrali jiġifieri n-naħat ta' Ħal Qormi. U dawk kienu l-infrastructure news ta' din il-ġimgħa. Infakrukom għal aktar informazzjoni jew like jew subscribe.
Ħalli dejjem iżżommu rwieħkom aġġornati.